Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina, tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 0729707053

hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ni kombela ku jikisanyana microphone leyi ya na mina yi kota ku ni languta um ri pele na amukela ka channel ya hina hayi minjhani hi pfukile mi ngo byela vangiseri ku hi n'wina mani we le kwihi um na mi amukela vayingiseri ni vahlaleri hinkwakokwako la mi nga kona vito ra mina hi mina hoxani ts wa ka hlungwani ku suka ka Hasana Dakari ni n'wana Sirha Wilson Chauke na Nanana Hlungwane. Okay, um, TS yimele team Jeremane. No, TS, TS leya mhlo. Oh, TS. Yi leya mhlo.
Oh, okay, yeah. anu kumele TS. Eh.
yeah. Okay.
Um, e e botoshan. Ayi.
Nongonoko wa hina i mashangu ya June. I mashangu ya June. Mihlangano na yena. Okay, i ku ri yes. Okay. Ami tikahle.
Hi hi 2016 loko ni heta matric. Okay, mu wa rini? eh ni wa dani
no feyila ni feyile ngopfu ndzi zabele ngopfu loko ni ri julius ni eh. fike ni hlangana na vayisan'wana va la ka mbalati la eh. hi va xikimi vayisa lava mi kuma ku va nga ha twi swi endla ku na mina ni vhe ni hoxiwa ka xikimi lexa xo beda oh, ivi ni dzabela yi ze yi ze ni la ku tshika kahle kahle okay hi 2016 ni te loko ni heta matric mhana mina a va nga pfuki se ni boheka ku no mhana ni fanekele ni tshika timhaka ta xikolo loko se ni fanele ni tshika timhaka ta xikolo ni ya lava ntirho a no twa ku malume wa mina va tshama freedom park a joni okay evi himpela malume ni dlini ku vulavula na vona ku ri june loko va ni byela ku va tshama freedom park ni hleketa ku kambe ku na malume freedom park hayi na famba ni ya joni ni ba ti-piece job laha ka hasani mali yi hlangana hi nkarhi lowu kwana ni ri na girlfriend mm. ya muvhenda a yi tshama kun'wana kwala titshaveni eh. Eh, so even then ni yi lela ni ku hayi na famba ni ya joni ni byala mhani mhani ni ya joni a joni kwihi ni ku hayi swi ta tikomba hi ndlela hayi mi bela ni famba loko ni hundza pulukwana a ni tiva ku dlina pulukwana loko ni hundza pulukwana ni vona ku pitori two hundred and something case koka foni fonela malume heyi ankele minjhani hayi ni pfukile e ni le ndleleni le ku teni "Hawu, mzala u ya kwini ku ni ta joni a joni kwihi Ni ku, ni ta kwele ka n'wina freedom park he mzala tshika ku ku ku Ku chansa. ku chansa tshika u teka ti-chance ni ku ankele ni ri le ku teni va twa nga ri no bula Yeah. a ni banze ni ya fika ni fika bree for the first time ni swi vona ku ya hi yona ndhawu la ni yi vo ka tv leyiwani Yeah. vanhu va lo e a ni swi vona ku tele ndhawu leyi Yeah. ni nghena brila ya le soweto ya rhongo va ku hayi laha hi kona ya na le henhla ni ya le henhla Yeah. va ku ni chika zcc ya brijini Yeah. ni fona ni ku ni le ku teni malume a malume va yima xitichini na maja malume ni fika ni chika hi loko hi famba hi ya mikhukhwini ya vona na hava ndhawu phela joni hi ya tlela hi ri vanharhu mikhukhwini ku fika ku tleliwa rixa nampundzu Ni ya lava ndhawu, a na ni khomi ximalani ivi then ndhawu ni yi kuma. Ni hakela rent ya a ku ri ti thirty ta a ku ri ti one ta December ni hakela rent ya December ni hakela ya January. Lucky enough laha ka mukhukhu luwa ni tlhela ni kuma ku ri na three quarter va ku ni ta yi tirhisa ivi then ni jika ni vuya kaya ni ta phanda ti-piece job hi ti eight ta January se ni tlhelela hi ku ni tlhela na mhani luya hi tlhelela Joni and a ni tirhi a ni fika Joni hi tshama. Ku dyiwa zambhani na khavichi ku ya ku yini. Kha ku maketiwa mara ivi ni kuma xintirhwana. Ni te loko ni kuma ntirho ka khampani ya Restonic a ku ri ti-nine ta February. Loko ni kuma ntirho luwa ni pfuke hi five ya nampundzu ni ya ku maketeni ni fika ni tshama ku sukusela hi five ni ya kuma ntirho hi four ya namadyambu. Ni tshame ri ze ri pela siku rero. Malume wa mina na vona a va tirha kwalaya a ku ri vona va nga ni khipa ku tana. Okay. Ya ivi ni fika Loko na ni ya kuma ntirho mi kuma ku ni siyi pasi ndlwini va la ta ni sayinisa contract na ha pasi va ku no u vuya mundzuku ni nghena ni fika ni endla leswi a va ku i staplan hogring ni endla staplan hogring kwalaya mi kuma ku ku holiwa five hundred hi vhiki ka khandziyiwa ka dyiwa valava na ti-roll on ndlwini ku ri five hundred leyi a fa yi endla swilo hinkwaswo mi kuma ku loko ni ri na mhani luya hi ya dorobeni a ku la a hi xavi tiphayi ni ku a ni lava yi xava yin'we kha ni endlela ku yena a dya Oh, mi ku ngome right ni loko mi ni right nkarhi wun'wani a ku ni lava ice cream ni ku xava yin'we mi ni xurhini wa loko se hi vuya loko xi ni fanele ku kota five rand a ku u te u xurhini musi ni ku a ni yo yi navela kasi a ni endlela ku sacrifice ku hi va right hinkwenu yeah ho amcha ku vula mola 500 hayi a yi tiva a yi tiva a pay slip a ni vuya na yona ni endlela ku loko ni a yi vona ku yi 500 a nga demandi ngopfu ku loko no tumbeta swi ta endla ku nga ku no hola ngopfu se a lava yo hundza 500 okay eh even then company va ku ya ya relocate malume wa mina va hlongoliwa ntirhweni hina va ku last in first out hina se hi salela hi fane hi huma ivi va hi terminate ti-contract ta hina yi terminate-wa so a bank na nchumu no 500 yo hetelela leyi ni nga yi hola ni hakela rent joni ni kombi maxangu hi n'hweti yin'we ni twa nga ri eight months hi ndlela yaleyo a ti vuye ngopfu even then n'wansati loyi a swi vona ku ka beta a ni na ku twisisa laha e- ebotoxana ayi um girlfriend leya mvhenda mi yileli mi yi siya no loko ni famba ro sungula ni yilelini eh. loko se ni famba hi ti-eight ta january ni fambe swin'we nango milango e milango swilo e no ku ri ku teka nso e a na ni endlela ku at least hi tikeliwa swin'we ku na munduku hi va na vumbhoni xin'we ku hi hlupheki ngopfu oh, e kasi hi endla laha nga yi koti ya
okay ah, even then mi kuma ku a ah, kusuka kwalaya yena se a sungula ku ni ta hi xitori ma swi vona wa swi vona ku mali ku hava se wa ni jikelajikela u vona van'wani vo antswa mm. ku ri kahlekahle a ni hi maxangu ya jona hi maxangu ya luya mo luya emindzeni a ni tshika ivi a famba ni sala ni ri na stress e ni hela hi ku ri mi kuma ku ni hetiwa hi yena ni hetiwa hi ndlala Mm. ni rimbe ra ko loko ni vuya kaya vanhu a va ni kombete hi tituma kuma yi vona joni njhani langutani luya langutani luya hi mama ku milaka ya joni mi nga hayi mi nga ta vuya mukhampani na hoxana na swi twisisa se mi va xikombiso xo chuha xikombiso e xo xo endla ku vanhu va chava joni va n'wi vone ni hoxana loko la ku ya joni u ta fana na yena a mara mi kuma ku na miyela se loko ni ri le joni mi kuma ku ndlwini ni xava five k g ya ace ni xava mazambani mazambani saka hi ten rand mm. mara mi ta fika mi hlawulela lamo bola mi hetela mzana wo six swin'wana swo fana na sweswo ya na ri cooking na ri cooking oil lero ra ritongo munyu munyu wa mutina wu heli ri kombeteleni hi la eh, kwala oh, lava mboni va okay na ri cooking oil lero ri nga ri khodiringi leya three thirty leya yo hetelela vo lero ra ritongo ya rona rona se mi kuma ku eyi ku le ku tikeni ku le ku tikeni swinene mm. ku hela ku hela mugayo a ku dyiwa zambhana mm. ku hela mugayo loko heta ku hela mugayo ku hela cooking oil mm. ku sala mazambhani ma rohwana mm. ma endlela ma ze ma mila ku ri ndlwini ku oma leswa swo emukhukhwini mukhukhu a ku ri na mukhukhu ya seven la jaratini mm. ku ri mahele malan'wa mi kuma emukhukhwini ku sa ku ri ha hele ku ri ka mukhukhu leyi ri la hinkwayo mm. loko ma kha ma fambafamba loko ma fika ka wona a ma nga ngheni a ma ta hi le handle a ma swi tiva ku u nga u mo byelana okay loko swi heli ndlela leni ku planini swi lani ya ku maketeni mi nga rivali mhani va koho kaya a va pfukangi ni nge swi koti ku va fonela ni va byela ku ni kombela mi ni hoxela mali ku na vona se a va hola a ku hanyiwa hi mali ya mudende na vona a va denda the way a ku tikisa swona mm. ni suka ni hamba ni ya deviland ku maketeni ni ya deviland ku maketeni ni tsundzuka se loko swakudya swi heli complete vo ma three days na vusiku bya kona kha ku nga dyiwi nchumu ni ya ku maketeni ni vuya ni hlamba ni tlela loko a ku ha si rhara ndlala a ni ta ni fini mina ni tlhelela ntirhweni ni vuya i mean ku maketeni ni vuya hi ndlela yaleyo mi kuma ku ayi a ku hlangani Eish. ivi hi ndlela yaleyo ni gina ni swi vona ku hakatika ni huma ni famba siku n'wana ni ya naturena ni fika naturena ni famba door to door kha ni gongona ko ku ni kombela piece job hambi ko ku khurakhuranyana mi kuma ku va ala va ku hi hava ni ku hambi munhu holela helo fora xinkwa mi kuma ku na va ala no ni nyika xinkwa ndzi ni swi vona ku ya kumbexana la misaveni ku ha munhu wa tintswalo ni jika kha ri hisa dyambu nkarhi wun'wana loko thekisi ni kha ni ya ntirhweni yi ta hi le naturana nga ri ni ngo rila loko yi ta hi hala henhla Ni- ku ri na ti vona ni tshame hansi ka sinya kha ri dyambu kha ri yandla yena ene mara laha ka xiko a ku nga ri na ku m- mi nga va gunguleli mu ku mu pfumana na xiko na hi ku langu mi hava Eh, babe, mi hava, ma swi vona, eh. mo boheka ku mi lan'wa tsundzuxa mfana. un'wana loko ni xava camp chair yin'wana laha ka malamulelo ni ku ti ku leta ta 200 a ku yaleyo mali muni ku yi 230 a ku yi mhaka 30 rand ni ku a-a swi nga endla kha u yi tirhisa ku ya tirhweni u tlhe u vuya 30 rand yaleyo e so then mi kuma ku ni lava ntirho swi ala ni hamba ni ya develand ku ya three days le loko hela ni kha ni nga dyi nchumu na vusiku bya kona mm. kaya va swi tivi mm. then swin'wana hi ndza hi le kerekeni yin'wana va rile upon the rock worship center a ni kuma majita kha mamaka ni ku ha lava vo volunteer mara swakudya va ta va ni a ni nghena ku ri hi tirha ndzeni twa nga ku madyini
ma nga yi lanjini ma nga yi lanjini yin'wana hi vo matiridi kasi a hi dyi na ni twa ka titshuxa mina va hatlisa va tisa swikwa tijuzi ku dyiwa kwalaya se n'wi mi tirhela ku dya se ni tirhela ku dya na na ku maketa ni vhele ku ana hayi ku maketeni na ku cover na ku cover three days liya ni nga tlanga ni nga dyangi liya loko ku kha ku pamburiwa swilayi mhani koka hi four Mm. e kha ni phatelela ni endlela ku na swi tiva ku ni lwini a ku na swakudya no lalela no lalela swi endleka ni lalela loko hi heta ku tlheleriwa switineni kha ku makiwa ku makiwa ku makiwa loko hi heta ni fanele ya lava lava two slice ni yi kuma ni chiya xikhwameni ni ya ndlwini ni ya tlela mm. a ah, siku rin'wani ni nga ni kerekeni huma five days va gina va ku a ka ha tirhiwi swin'wana ni decide siku leri va nge ta ku tirhiwi ni ya jaratini a ni kuma va ni khomele meeting vosesi van'wana vo sesi makhanani na vo Va tshike. Botlight. Eh, okay vo sesi va tshike van'wana. okay vo sesi van'wana na vo boti van'wana Eh. mi kuma va ni khomeli meeting va ku xana a yi tshama hi twa nyala yi chachamela la kava ku dyiwa yini ni ku a ku le ku tikeni va ku why u nga u nga vulavuli ni ku hinkwenu hi suke hi maxangu ya hina hi ta joni a ni nga ta swi kota Vanhu va ku vuka ndlhula xa munhu ndwalo ndwalo eh Se va ku, Hayi, vona, namuntlha hi leswi swakudya nyana. Va ni nyika swakudya. Ni ri, Siku rero ni kati nga thyeki liya, a va ni nyiki na cooking oil, a no yi fraya kunene. Na mahele mo kha ma ta va ma ta hlometela ku, Namuntlha se ku humelela Ku yini? humelela yini la mukhukhwini lowu? Yeah. A siku rero ni dya, a wu thyi n'wana yi ku ka mina, ni ta kombela madyambu man'wana na man'wana u hamba u ta lalela. Yeah. Ni nga ni laleli three days. three nights Yeah. ivi and then va famba va ya kaya mi kuma ku se na sala ivi se then se ni Laha kuma Dakar maloya.
Eh.
se ni kuma opportunity ya ku se ni tlhelela ntirhweni futhi Okay. se loko ni tlhelela ntirhweni va ku u ta hola 12 rand hi awara ni ku yi right yi gomeni kwalano hi nghenanyana makete a khaku ya ku nga ri khale hi ta yisa amahlweni um eh, maxangu ya joni inkomptist computing and cctv installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke twana hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na wi-fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka

uvule hosi
aye emaniko george lagos lowani ni le ka jiwanson maka mtokoto studio so guys eh, ni munhu loyi ni ndlaku ti-comedy na ma ni rhamba ka ti-function eh, nambara yi leyiwa 076 6689706 076 6689706 guys chanele ya jiwanson maka mi chanele n'wana ya kahle ngopfu ni kwala ka yona hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi ta hola 12 rand hi awara ya va ku ta hola 12 rand hi awara futhi a yi ri na tiset a yi ri na 95 set a yi ya ka 13 rand amper 13 ya ni ku a yi na probleme mina ni ta tirha a loko ni fika ni kuma ku na majita man'wani mo ringana 9 mahala ka malamulelo na giyana un'wana wa le wa mulovedi ku va na ku ri hina ntsena a ti vuya mi kuma ka ku offloadiwa titiraka ni pfuka nampundzu se ni sungula ku lomba mali yo ya ntirhweni mm. and a va hi nyikanga makhadi hi sayina hansi ni ya ntirhweni hi fika hi tirha siku ra ri mi kuma ku vhela a na ni matolovelanga wo hlangana for the first time ma ni tirha ndzeni nkarhi luwani kasi na mumo wu vuyisiwa a ni kuma ku hayi ka tika a ku na lunch loko yi ku lunch ni ya tshama ni ri nexe va dya vanhu hi ndlela yaleyo mi kuma ku hi vuya ni chayisa ni ya ndlwini ku hela vhiki kha ni fika ni loko ni se ni fika ndlwini se a ni zamazama loko ni lomba mali a ni lomba yi tele ku ni kota ku xavanyana na vuxikwana okay a mi kuma ku ku le ku tikeni ngopfu Siku rin'wana ni kuma muyisa un'wana va ri, Uncle George, va ku, he mfu, kasi u dya yini? Ni ku, ni ha swakudya. A rhandza ngopfu fole. I, i, va, va lovile. A ni va twisisa ngopfu, va ku, Uncle George, loko va layita fole, a mi ta ku, swakudya swi nga ngheni. Va ku, hi leswi mzaya. Ni hamba ni dya swakudya swa vona. Yeah. Vhiki ro sungula hi nga holi. Ni faneke na, ma, ma swi twa n'wina ndlala yi mi dlaya, ku sikimeni vanhu va fola. E loko va- Ya, va ta mi siyela-siyela swakudya. Yeah. A mi kuma ku loko se ni fanekele ni, ni, ni ni ni ni ri ntirhweni ni hamba ni dya swakudya swa vona ni dya swakudya swa vona vhiki ro sungula hi nga holi hi nga holi se mali swi komba ku ni fanele a lomba yin'wana a ni yi sayina Mara hansi se mi va byele ku yi ta vuya pela eyi ni va byele ku yi ta vuya Eh. hi sayina hansi ene loko kha hi sayina hansi so a va yisanga maphepha vhiki ra vumbirhi ku nga holiwi ku va problem eh se xikweleti xi lehile ha ni suka siku rin'wana ni ya ntirhweni ra mali yo khandziya a ni ri ni wa khandziya ntsena hi vhiki ra vumbirhi ni ri a mi se holiwi ni fika ntirhweni ni kuma se swin'wana va ri i xaloto na zandile o a ni njhampi swin'wana zandile loyi tshama dakari ho hlangana kwalaya ni va hlamuseta xiyimo xa mina va endla leswi swi va hamba zandile a ta na swikhafuthini swimbirhi ivi mundzuku xaloto a ta na swimbirhi swi nga swi endleki three days na vona va susiwa va ya ka khampani liya yintshwa se ku sala majita ntsena
hala ka hina Eh. ni ni makhelwani wa sonto Eh. ni fanele hi lavisisa ko sonto ku va right na Ah. if a swi nga fambi hayi a swi nga fambi hayi a ko va ku ku munhu a kula Yeah. ya so ivi hi ndlela yaleyo mi kuma ku ku le ku tikeni swinene ivi then ni siku leriya before charlotte a ni byela ku mundzuku wa famba loko ni lombi twenty rand ni ta kota ku ni khandziya ni ya ndlwini a ku ni ta ku lomba yi ri hundred ivi hi mpela loko hi chayisa ni n'wi landza ni ku hundred liya yi kwihi a ku yi na munhu wa so kasi diesel liya ni yi chayise hi two leti a ni nga a nga dinga na hundred rand liya ma yi tiva boysens a ni yi tivi okay loko mi huma joni laha ka standard bank loko mi japa xitimela hi yona boysens la nga na tatiwe khampani leyi ri kwalande moni ku yile joni cause yi yile joni laya a ni huma ni nghena exitarateni ni kha ni famba xana u ta ku ta swi endlisa ku yini u nga vileli ni famba shop to shop ni kombelanyana piece job ni yi banyana fast mi ni nyika eleven rand fifty ni khandziya ni ya ndlwini a vala hinkwako tixopo leti hinkwa ti hela ni langutisa ni ku wa kule hi le ndzhaku ni hleketa ma swa bemuda ni nga ha kule hi le ndzhaku na famba e ni fambile ene sweswo swi nyanya ku vava loko ri ku a hi nge n'wi mi ya hala ne mi kuma a mi kombela ka tixopo mi kha mi ya hala se mi va mi tingeteleli distance mi ku loko a ni yo famba ni ya kaya ma swi vona ma ta ni kuma ku ni famba ni famba kusuka Booysens ni nghena a ri a Southdale ni famba ni nghena a Ormonde ni famba ni nghena Ridgeway a loko ni fika Southgate ni kuma milenge yi kha yi hisa ni fika Sun City laha police a a correctional service ku na garage ya Shell ni hluvula tintangu ni kuma nenge wu pfimbile. Mm. se ni ku ya se ni ya kaya ku halanga ndza ni bye chumu Yeah. ni ya hlupheka na mhani na tindisani once a ni hleketa ku hayi mani a ni yi kaya ni fani va n'wanuna loko ni fika mukhukhweni lava a ni se va fambeli lava va ni nyika swakudya swa namadyambu a va kona ku fika ku tleliwa ku ta dirayiseliwa mundzuku ku tlhelela leyi Mm. a ah, mi kuma ku ni fambe hi nenge siku leri ntwa kwalo loko ni fika ni bye majita va foni fambe hi minenge tolo mako wa famba hi minenge mako ri na manghovo ni ku wa ku ya xitimela freedom park mm. mako hi ya xitimeleni namuntlha o oh, matanga ndhawu yaleyo va ri hi le crown mine a mi fambi mi ri two na ku tiva crown mine ya loko mi famba mi ri two xinhovanini lexi a xi pfukani kusuka loko a fika la river cent

a ni nge za ni tshwa ngopfu loko se ni vuya kaya mi kuma ku na ha ri deke nyana ta va ku yi xexo a no sungula va xitimeleni Eh. i xexo yini se a ka se xitimela ma tsutsumi ngopfu la ni ku ni tsutsuma na mafurha ni ha mi kuma ku hi hi xitsonga va ri mu ku ni buxubuxu ku buxa
ni fika ni nghena ka coach leya timbangi ya ya ni kuma ku yi musi ntsena mi le ku Eish. dzaheni ni fambe ni humese nhloko hi rivatisa because a swi ni tlimba ni fika ni chika a new canada kusuka new canada hi chika a orlando se ni fanele ni yi teka kusuka a orlando a ni fambini mm. hi minenge ni fambe ku ringana ka nharhu and ni fika ndlwini mi nga rivali a ku na swakudya ni fika ni tlela ni ta dya xikaputini xa ankele loko ni ya ntirhweni mm. a loko ni fika ndlwini vo ni fambe three days hi xitimela mm. ivi mali yi nghena yi nghena yi lo ini yi vhe yi hakela swikweleti ku salanyana na yo dya yo xavanyana swakudya ivi malambani xi vhe xi va xi sungula ku pfuka laya na sweswi na ha pfukini mara ni se za ni fika ngopfu le ni se mi lavaka- sungula no byela lavo xavisa ku va mi hlwerisa loko va hlwela nyana ku bathile ya ni kwe kasi ma nga hatlisa Ya. na yi tirha hi nkarhi Eh, ya mi kuma ku ni ni le ku tweni ka ku vava ngopfu joni ene december ko loko ni vuya kaya mi kuma va yisa hi misiwa nga hi zama ya fole ni twa nga ri ni nga n'wi teka hi mpamo loyiwani ku a nga swi tivi ku a ni hlangana na Eish, yini ya. ndhawu liya o yewulaya ya fole mara swi nga vi na mhaka hi hola hi hola ivi se ni sungula hi ndlela leyi ni sungula ku tirha ni malambani xi va kha xi sungula ku pfuka hi ndlela yaleyo se ivi then i- swi ta swi ta swi ta va ku mali xi yi kuma kwihi ku laka le dyangoma Eh, va ku mali xi yi kuma kwihi Mm. kasi ni yo yi julukela Yeah. ivi lembe ri hela va team o va team na ta ti-contract ta hina

se ni swi vona ku se ni fanele ni ti upgrade ni endla license ya code ten okay ni tirha ni tirha ni swi vona i nga ri leyi ta ni phusha ku ni va taxi driver leyi so antswa ni upgrade ni ya ka fourteen ni tirha ni tirha ni tirha ni tirha ni endla fourteen hambi sweswiwani ni nga ha ri under provision ne ya ya driving mara na yi koka koka super link na hava problem ni nghena na laha ku nga ngheniwiki ni tlhela ni huma without any problem. so Se- se loko se se mi endle na 14 ne Yeah. se mi ka mi driver driver mi swi se swi swa antswa a mi n'wi fonelangi luya luya wa nhonyani luya wa hala tshaveni ku hey a wu ku yini wena loko byi swi endla ngopfu byi hiza leswi loko ha um, eh, u kuma ku loko ku ri ku xi tirha ofisini xi xi ku ba hi landline Mm. Yeah. ya xi ku Yeah. ha no ku xeweta ya a vha a swi vona ku ya office Eh, a Hayi. a mi n'wi xewetanga yena self loko a sa ta va fambini loko kha ni sungula ku vuka ni ku na ti-facebook wa ni vona kha ni posta ku eyi xi xa nyuka xa hatima se a mi kuma ku wa ni fonela ku exi va ta ni na probleme ni endli xihoxo laha ni nga famba ni fane ni nga fambangi swi ku yini a zama ku ni xavelela xavelela a nga ni xaveleleni ko ringana five times hi minkarhi yo hambana mikhantonga mikhantonga ku ya kule ngopfu a ku tata ri nthoho ya ndoni kulu kwala thoho ya ndoni le thavani a ku mina hala mvusoloso ni le ku teni ku hayi se no suka ngati ni tonga ni tonga ni tongela final cause a ni n'wi dinga ka karhi lowa mara mi kuma ku a ni pfalela handle ma swi vona ya twala swinene mirhi yini ka munhu loyi a nga ku rito man'we mo hetelela ni nga ku va nga give up hambi swo va va ku fika kwini mm. va nga give up nkarhi wun'wani loko ni kha ni hlamusa ta ni rila hi ku a swi vava swinene joni ya tika xo sungula loko ku nga ri na family house kumbe ku nga ri na ka n'wina a swi fani na loko u kha u hlupheka u nga tirhi u nga vi na mali mara ku laveka mali ya rent ku na muyisa n'wani va ri i ndhambi i opa wa ka ndhambi u tshama la ka mudavula la kusuhana hlalukweni muyisa lowu ni pfuna ku a hi tivana kwala kaya hi swa tikereke mi kuma ku va endla leswi swo hi ti-weekend va ya tirha valungwini va tlilina tlilina va vuya va rhwale mibedwa ku emahoxi lowu mibedwa a ni nyika ni mm. tlela a mi a va a ni tena ribedwa rin'wana rona loko ni hundzuluka a xi rhasa xi twala ka nala tswikiri tswikiri tswikiri a xi ba vutswikiri tswikiri byin'wana ze ni lan'wana ya tlela hansi ni nga ni n'wi byela ku endhada xibedwa lexi xa rhasa a ni tisela xin'wana so hi mm. van'wani va vanhu lava mi kumaka ku na hanyahanyi na vona va swi va swi vonini swilo leswi ni swi vulaka so mara ka loyi a nga ka xiyimo xo fanele xi ni nga ka xona laha a nga ta vona video leyiwani kumbexani ka lava va ha yaka ku hlanganeni na swona bcause a ni sweswiwani va yimele ti-result va lava ku ya joni joni ta vuya ku lava timing ku lava munhu a pfuka handleni ka sweswo yi ta ku veka hansi so anyway nakona ku ku ku hanya na vanhu i swilo swin'wana swa nkoka ngopfu evuton'wini hi mhaka ku loko u hanyeka na vanhu va nga kota ku va va ku pfuna ku ku ku ku pfuna the way leswi ni nga hlangana na swo joni a ni lavi ku vona munhu un'wani a ri ka xiyimo lexiya Yeah. na loko ku ri kumbexana mi kuma ku swi n'wi tikela n'wana a ni foneli ni ta endla pulani ya ku ni zamazama ku ni n'wi Eh, phuxaphuxa matamfonela matamfonela Na, va ma nga ri ka problem. swiyimo swo ma nga ri ka swiyimo swo vava Ni- ni ni khensi swinene ku va mi mi tinela ka channel ya hina mi Yeah. ta mi ta phuxa na vanhu wa hina ya ni khensini swinene Inkomu. hi swona ahe i dj ya n'wina leyi lady shix mi langute channel ya g1 solimakam enjoy